Salam dostlar! Şu günki temamyz näme barada gürrüň etýär? Hindi filminiň tapawudy barada. Sebäbi menden köpüňiz soraýaňyz, Mekan, näme üçin hindi filmler şolar ýaly özboluşly bolup çykýar diýip. Siz näme barada aýtjak bolýaňyz? Hindi filmlerindäki uruşganly sahnalar hakykata gabat gelenok. Ýa bolmasa, Speseffektler has bir hili göz. Birnäçe žanrlaryň garylmagy. Meselem, drama, melodrama, komediýa, boýewik, triller, şolar ýaly ýagdaýda bolup çykýar filmler. Geliň şu barada gürrüň edeliň. Ýöne gysgaça başdan başlaýyn men. Aslynda dostlar Bolliwud nähili döreýär? Ir döwürler Hindistan Beýik Britaniýaň gol astynda bolýar we şo taýda ýaýlymlarda, efirlerde goýberilýän hemme zatlar Beýik Britaniýaň kontrolunyň astyndan geçýär. Şeýdibem hindi medeniýetini açyk aýdyp ýaýyp bilenokdylar. Ýöne kyrk ýedinji ýyl Hindistan garaşsyzlygyny alanyndan soň şoň üstünde uly işler geçirýärler. Sebäbi hindiler öz medeniýetine uly hormat goýýarlar. Şoň üçin şondan şeýläk bar kulturasyny öz medeniýetini filmlerine goşýarlar. We Bolliwud ellinji, altmyşynjy ýyllarda gülläp ösüp başlaýar. Uly bir biznese öwrülýär. We biznes bolanda nähili bolmaly? Köp film çykmaly we köp adama görkezmeli. Bular nähili formulany oýlap tapýarlar, hindi maşgalasynyň hemme agzasyna ýarar ýaly edip çykarýarlar dostlar. Uly ýaşdaky ejesi-kakalary üçin maşgala temany öňe sürýärler, filmde hökman bolmaly. Ýaş juwanlar üçin aýdymlar, söýgi temasy bolmaly, We has ýaşraklar üçin şol ýaly action sahnalar, şolar ýaly zatlar garylýar. Şeýdibem ýaňky orslarda bir söz bar, kapustnik diýilýär. Şolar ýaly formatda hindi filmler döräp başlaýar. Gysgaça aýdaňda ýedi ýaşdan ýetmiş ýaşa çenli diýilýär, şolar ýaly hemme kişi görer ýaly edip çykarýarlar. Ýaňky aýdyşym ýaly gülküni sahnalary has bir hili bize kän gabat gelenok ýa uruşgany sahnalary gözden çykgynç. Olaň öz medeniýetine şo zatlar gabat gelýär. Şony halaýalar dostlar we esasy belläp geçmeli zadymyz Hindistan öz filmlerini diňe öz ýurdy üçin çykarýalar. Şu blokbaster diýip biziň görýänlerimiz diňe öz içki bazary üçin çykarýalar. Sebäbi näme üçin Hindistanyň ilaty örän kän dostlar. Halkyň göwnünden kino tursa, şol kino öz bahasyny ödäp, örän kän pul gazanmaga mümkinçiligi bar. Şoň üçin olar başga ýurt üçin orientir alanoklar. Golliwud bolsa dünýä bazary üçin işleýär. Meselem, Golliwudda bir film çyksa, Hytaýyň ilaty örän kän bolandan soň, şo taýgam raşitowda etýärler, şo taýda-da görülsin diýip. We Hytaýyň medeniýetine gabat gelmeýän zat ýa-da şolaň kada-kanunyna gabat gelmeýän zady goşmaýarlar. Sebäbi film islenmän bilýär, ýa düýbünden kinoteatrlarda görkezilmän bilýär. Şonuň üçin hemme zady olar ölçäp çykarýarlar. A Hindistana görä o zatlar düýbünden biynjalyk edenok. Ýaňky aýdyşym ýaly diňe öz içki bazary üçin işleýärler. Ýöne, şeýle sorag çyksa, diňe hindi filmlerinde şolar ýaly bolmajak hereketler ýa-da şolar ýaly spesifektler ulanylýarmy diýseňiz, beýle däl. Golliwudyň kinolarynda-da örän kän şon ýaly. Meselem, alaly, Forsaž filmi we bir hindi blokbasterini alyň. Tapawudy şo taýdaky aýdymlarda we azajyk ýaňky spesifekanyň kaçestwasynda. Aslynda on iki filmde-de uçup ýörler, düýbünden bolmajak hereketler edilýär. Ýöne ýekeje tapawudy ýene-de bir zat, podaçada. Meselem, hindi filmde onunjy etaždan bir maşyn gaçsa, Şoň sürüjisi şol pafos bilen hiç zat bolmadyk ýaly gitýär. A Golliwudyňkyda bolsa, meselem, şondan gaçanyňdan soň, özleri seň kelläňe gelen sorag bolýar-a, O nähili bolýar-a, hiý, boljak zatmy şu diýýäň-dä, görüp otyrkaň. Şo seň içiňdäkini özüňe aýdyp berýärler. Meselem, Hiý şu boljak zatmaý diýerler düşüp. Ýa bolmasa Näme bollaý hindi filme düşdükmi diýerler. Ol eýýäm seni psihologiýa taýdan manipulýasiýa etmek. Seni allap kanagatlandyryp geçmekde dostlar. Anha tapawudy. Ýöne aslynda ikisine-de örän kän şonýal zatlar. Ýene-de bir zat, hemme hindi filmleri şolar ýaly formatda düşürilýärmi diýseňiz, ýok. Örän dramatiçeski, düýbünden başga formatdaky hindi filmler bar, ýöne ony biz bilemizok köpimiz. Ony hökman bilmeli diýen zadam ýok. Ýöne belläp geçesim gelýän zat, şolar ýaly žanrda filmlerem örän kän. Şeýleräk dostlar, sen hindi filmlerini hala, halama olara kän gyzyklandyrýan ýeri ýok. Sebäbi olar hakykatdanam bir şolar ýaly agzybir şeýle bir zat döretdiler, özleri çykarýalar, özleri görýäler. Hiç kime mätäççiligi ýok. Şony özüňe alyp goýmalymyka diýýän, meselem, Golliwud dünýä bazary üçin işleýär, dünýäň ýüzüne göwünden turup bilýär. Ýöne sen şony oňarsaň etmeli. Meselem, aýdaly, Rossiýada-da şolar ýaly zatlar döreýär. Şu wagt ine, Amerikadan çykýar-a Marweliň filmleri. Rossiýada-da ýaş oglanlar, gyzlar režissýor bolýarlar şu wagt we şo filmleň fanady olar. Meselem, Terminatoryň fanady olar. Şony gaýtalap film döretjek bolýarlar. Öz ýurdunda-da gülki bolýar şol, daşky bazar üçinem hiç hili gyzyksyz. Şeýdibem soňky ýyllyklarda şular ýaly Rossiýadan çykýan blokbasterler düýbünden pulam gazanyp bilenok, hiç zadyň eýesem bolanok, üstünden güldürýärler diňe. Şony hökman bellikde saklamaly. Meselem, häzir şu wagt bizde-de çykjak bolýar-da, men türkmen film barada diýemok, çeper höwesjeňler film döredende şolaram, Görýän zatlary şu biziň gören zatlarymyz. Meselem, Odin doma filmi görüp, şo film gaýtalap çykaryljak bolýar. Nämä gerek? Kim üçin? Men eýýäm ýat tutulyň şo filmi, hemme kişi, türkmenden terjimesi gidip dur. Ana şo ýagdaýda daşynda-da gerekkä, içinde-de düşünilenok. Şonuň üçin sen etýän işiň kim üçin, nir üçin etýäniňi örän pikirlenip etmeli. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun! Dur dostlar ataşyň näme süýtgäpdir bilene sowgat bar. Dostlar Salowm Aleýkum Basym Täze ýyl baýramçylygy ýetip gelýär ilki bilen-ä hemmäňizi gutlaýan ak ýüregimden Sagamanja geçiriň baýramçylygy maşgalaňyz bilen söýýän adamlaňyz bilen jemlenşiň we Täze ýyl saçagyny Arzuw ýoly bilen bile geçirmäne size teklip bar Arzuw ýolunyň hyzmatyny ulanyp bilersiňiz onam giňişleýin Ataşanyň özi gürrüň berýär. Salam mähriban adamlar. Ýetip gelýän Täze ýyl baýramyňyz gutly bolsun, gutly mübärek bolsun elmydama öýleriňizde şatlyk bolsun Arzuw ýoluň adyndan hem öz adymdan siziň hemmäňizi gutlaýan şu otuz birinji dekabr güni öýleriňize sargytlarymyz alnyp başlanandyr açyk gijeräk goýanymyň sebäbi bu wideony näme üçin diýseň mundan bäş gün öňem goýup bilýärdik ýöne ýatladar ýaly bir açyk gijeräk goýaýyn diýdik mekan bilen Şonuň üçin ýene-de ýatladyp durarys, menýularymyzy demelerde, ýa-da internet sahypalarymyzda goýarys, Instagramda goýarys. Eger isleseňiz, altmyş alty, on bir, on biri goşup, WhatsApp-dan hem size ugradyp bileris. Hawa, WhatsApp-dan, imo-dan, nireden ugrat diýseňiz, menýulary ugradyp bolýar. Dürli naharlar, dürli salatlar, işdäaçarlaryň hemmesi dürli-dürli görnüşleri bolar. Nesip bolsa, jaňlaryňyza garaşýarys. Otuz birinji dekabr arzuw ýoly bilen saçagyňyzy edäň. Mundan soň nesip bolsa, Gaty uly wiza ele, gaty garaşylan, garaşylan wizalaň biri ele. Täze ýyl günlerem nesip bolsa Arzuw ýolundan gowy sowgat bar size. Tiktok sahypadan daşlaşmaň. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun. Dostlar salam şu gün Dur täzeden Dostlar salam şu gün Arzuw ýoly bilen baglanyşykly gijijek serial görnüşindäki şu roliklerimiziň soňkusyny ýazdyk. We şu sanymyzda iki sany personaž gowuşýamy, gowuşanokmy ony häzir aýdyp biljekgä özüňiz nesip bolsa görersiňiz. We sag boluň, Taňry ýalkasyn şu wagta çenli göreniňiz üçin, gollanyňyz üçin. Biz buny etjek bolup etmedik ýöne Hawa. birnäçe bölüme uzalyp gitdi ol. Siziň her biriňiziň ýürejiňize täsir eden bolsa işimiziň ýerine düşendigi diýip hasap edýän. Nesip bolsa ine zwirşaýuşi final gelýä. Iki sany personažyň birikmegini isleýäňizmi ýa-da aýrylanyny isleýäňizmi?
Şeýleräk dostlar we birnäçe siziň soraglaryňyz bolmaly, kän ýazýaňyz aşakdan, Mamuly Wasilý bilen nähili sataşdyňyz, näçe ýaş aratapawudyňyz bar we nähili bir gatnaşykda o zatlaram nesip bolsa bir wideo görnüşinde çekip özüm gürrüň berjek. Hawa. Selbi Babylowa Şeýleräkdäki aktrisa, şonuň üçinem Ýalan söz. Olar ýaly demeden. Men şular ýalyja göwnüm bar. Mekan Akgaýew.
Olam bir kolhoznik oglanjyk.
Nadeýs o sözler gitme. Gitdi. 2026-njy ýyl at ýyly ýetip gelýän täze ýylyňyz gutly mübärek bolsun. Her bir ojakda yrsgal, bereket, döwlet, Çagajyklarymyzyň gülküsiniň ýaňlanyp durmagyny, şadyýanlykda, rahat durmuşda, gowy günlerde didarlaşmak biziň hemmämize nesip etsin! Janyňyz sag bolsun! Toýlar toý ulaşsyn!
Janyňyz sag bolsun, mähribanlar! Bu gün durmuşyňda ýatdan çykmajak pursatlaryň biri. Bagtly bolapdyr. Alýaňdan juwap. Otuzynjy gezek gaýtalap düşýär, öz kadryny gowy düşýär.